Merci, Här Hoffmann. Dir Dammen an Dir Hären, léif Kolleeginnen a Kolleegen, also meng perséinlech Meenung ass, Index an Inflatioun, dat ass d'Diskussioun wéi d'Hung oder d'Ee, wat war fir d'éischt do a wat ass Schold un deem aneren. An et muss een dat och e bëssen esou kucken. Den Index, den Indice des prix, dee miesst d'Inflatioun. Ech hu mer dat nach eng Kéier ugekuckt, do steet dann Gesetz ganz flott dran, mesuré dans le temps, also op der Zäitachs, a Prozenter. D'relativ Variatioun vu Präisser, déi an engem Wuerekuerf dra sinn, do sinn awer och haut Servicer dran, an déi dann u sech och representativ si fir d'Consommatiounsverhalen, also d'Kafverhale vun de Leit hei am Land. Den Index gläicht also de Kafkraaftverloscht vun der Inflatioun aus. Net méi an net manner. D'Léin ginn nodréiglech un d'Inflatioun ugepasst. Lo gëtt et awer eng Diskussioun iwwert d'Auto-allumage, wou da gesot gëtt, majo, soubal wéi da bekannt ass, datt eng Indextranche kënnt, da sëtzt all Mënsch seng Präisser erop. Do ass da vun de Patronen jo dat, ech géif bal soen, Unwort an d'Welt gesat gi vun enger Desindexation vun der Lëtzebuerger Ekonomie. Ech wëll hei just drop hiweisen, dass an engem vun den Tripartitsreuniounen d'Handwierker hu missen unerkennen, dass och hir Kontrakte mam Stat an de Gemengen zum Deel indexéiert sinn. Also dat u sech, dat doten da emol direkt relativéiert, wat se op der enger Säit fuerderen, maachen se op der anerer, also wou se op der enger Säit dogéint ginn, do triede se u sech op der anerer Säit a fir et dann och Ze maachen. Ech wëll och drop hiweisen, dass, wann een dat dote elo wëll sérieux diskutéieren, ouni Schlagwierder, ouni da elo polemesch ze ginn, da misst een u sech Strukturen hunn, déi Präiskontrollen ënnert enger anerer Form kënne maachen, wéi haut elo ass. Awer u sech den Office des prix, dee funktionéiert net méi. Strukture wéi den Observatoire de la formation des prix funktionéieren nach net. Mir kënnen u sech do keng Kontrolle keng Evaluatioun vun der Präisgestaltung hei am Land maachen, well et geet net ëm méi an net manner. A wann ech de Rôle vum Stat selwer bei de Prix administréë kucken, da stelle mer fest, dass all Kéiers, wa mer dann do och erëm Präisschüb kréien, de Consommateur oder de Mënsch, deen dann u sech an engem Heimer ass deen dann do déi Prestatioun brauch, deen dat da muss bezuelen, natierlech belaascht gëtt. A kloer stellt dat och eng Inzidenz am Index duer. Dat ass awer net esou, datt dat doten elo als audio allumage ka bezeechent ginn. Ech wëll och drop hiweisen, datt wann esou Elementer do wieren, dass ee elo géif soen, Mer hunn Indextranchen an déi erzeugen oder déi verstärken nach eng Tendenz zur Inflatioun, dass am Gesetz virgesinn ass, vum Gesetz, wat mer haut hunn, dass en Dérapage vun der Inflatioun an der Tripartite kann thematiséiert ginn an dass an deem Moment och kënnen Indextranchë verluet ginn. Allerdings déi Modulatioun hei oder dee Report, dee mer elo haut hei hunn, ass bestëmmt elo net argumentéiert ginn, dat war jo och net de Fall, iwwert Eng iwwerhéich Inflatioun. D'Inflatioun huet an der Europäescher Unioun, an der Eurozon an deene leschten zéng Joer bäi wäitem net méi dee Rôle gespillt, dee se an den achteger Jore gespillt huet, wou sech Elementer vun Ofwäertung, vu Währungsofwäertung och nach domat sech drop gesat hunn. Wat elo den Effekt vun der Lounmodulatioun op d'Kollektivvetragsverhandlungen ugeet, Wéi verhandele mer haut eis Kollektivveträg? Wann et gutt geet, a mir mussen eis och emol drun erënneren, datt et nach Zäite gi sinn, déi guer net esou laang hier sinn, wou d'Ekonomie geboomt huet, war eppes ganz sécher, D'Kafkraaft war duerch den Index ofgeséchert. Mir konnten also an de Kollektivveträg eis op d'Moderniséierung vun de Kollektivverträg konzentréieren. Mir konnten och emol Fuerderunge stellen, dass d'Leit, déi an de Betriber schaffen, un deene formidabele Finanzresultater bedeelegt gi sinn. Do ass der, do ass der Fantasie vun de Gewerkschaften jo keng Limitt gesat gewiescht. A mir konnten u sech déi Kollektivverträg an enger gewëssener Serenitéit verhandelen, well mer wossten, dass den Drock op der Kafkraaft net gi war, well deen duerch den Index ausgeglach ginn ass. Wann dann d'Zäite méi schlecht gi sinn, hat een och u sech eng gewësse Rou um Ausgläich vun der Kafkraaft. Dat muss een einfach wëssen. Den Index huet dofir Rou gesuergt. Mir konnten eis also dann och Déi eng hu vu Moderatioun an de Kollektivbetrieg geschwat. Ganz oft sinn déi Zäiten och genotzt gi fir d'Situatioun vun de Leit am Betrib ofzesécheren. Mir konnten eis dann dodrop konzentréieren a mir hunn duerch deen Indexsystem e soziale Fridde gehat, deen een an Europa wäit muss siche goen. An elo wäert déi nächst Zukunft eis natierlech weisen, Wéi sech dat dote wäert entwéckelen, mee et ass ganz kloer, wann d'Inflatioun eis fortleeft oder iwwert dee Mooss erausgeet, wou déi Indextranche elo wäerten ausgläichen, d'Chambre des Salariés huet an hirem Avis eng ganz Rei Szenarien an deem Sënn gewisen, da mussen d'Fuerderungen an de Kollektivveträg natierlech dee Kafkraaftverloscht, deen duerch den Indexsystem haut net méi ausgeglacht gëtt, och erëm. op den Dësch bréngen. Also wäerten déi Also wäerten déi Verhandlungen natierlech bäi wäitem méi schwiereg ginn, wéi dat wat mer haut bis elo gewinnt sinn. An se waren och net ëmmer einfach, wëll ech soen, och wann et gutt gaangen ass, well Der kennt jo och déi eenzel Acteuren, déi mat eis do verhandelen. De soziale Fridden ass also. Op d'Spill gestallt, de soziale Fridden an de Betriber, dat wäert eis déi nächst Joer staark beschäftegen. A fir ze schléissen, gëschter hu mer eng Delegatioun vun eise Lëtzebuerger Volksvertrieder do empfaangen. Hunn do hu mer dann och hinne matgedeelt, dass ronn 50 Prozent vun de Salariéen hei am Land ënner Kollektivverträg schaffen. Dat heescht, déi aner 50 Prozent hu keen anert Element fir hir Kafkraaft ze erhalen, wéi den Index, an och dat ass natierlech a Fro gestallt, an et si jo och meeschtens déi, déi net hei am Land déi déckste Paien hunn. Ech wëll domat eropsoen an Iech ophalen an Iech villmools Merci fir Ier Opmierksamkeet soen.